Bei enger weiderer Folg vu Fallout New Vegas. Mir sinn am Moment hei wakereg ginn an eisem Zëmmer an d'Lift. Putain, entweder mengen ech dat, dat läit dorunner, dass ech aner Let's Playe gekuckt hunn. Putain, et leeft richteg flësseg hei, gell. Op jidde Fall ass et net moies, nee, ech huelen owes elo op, et ass alt Donneschdenowend. Dass hat net vill ze dinn, et leeft och näischt Gescheites um Fernseh, ech packen net ah Pita ech stéck Bock fir Fallout ze spillen an jo ech wollt jo net offscreen spillen vun dohier hunn ech gëtt dann hëls halt nach e voll Job obwuel ech lo scho mindestens fir zwou Woche genuch Material hunn an ech denke fir all Dag erauszebréngen dat ass awer too much of the good. Sou mir sinn an Novak, Pita et leeft wierklech flësseg haut, wat ass wat ass lass hei? Putain. Hm, also ech mol geduet sou da komme mer mol kucke wat mer haut sou hei maache schéines am Wasteland. Mir hunn vu Quests, mein lieber Edy, oder wësst der wat, mir lafen einfach elo, mir maachen haut mol keng Missioun an mir kucke villäicht fanne mer Missioune wou mer kënne maachen. Mir lachen, mir lafen, nee mir laache elo och, jo, mee mir lafe elo einfach querfeldein mol. Op iergend eng Plaz, egal wéi eng, waart, ech hu mer nach eng méi kleng Waff hei, robuste Karawanenflinte, zwee vun néng, ech muss mer onbedéngt Info Muni kafe go gell. Sou, mir kucken eck op der Kaart séier. Ech gi mol soen, Motto. Mir lafen och op bei Cap McCarran. Wéi dat keng Idee, well ech meng Camino Route Caravane ass zimmlech wäit uewe elo. Ah ech menge mir gi mol dohinne. Ech setze mer do mol e Marker hin an da maa mir ons mol dohinne. Yeah, an gesäit ee mäi coole Col hei. Ech zoomen awer eraus, well da gesäit ee mech ganz. Sou. Mee dofir reese mer awer, géing ech soen, esou no wéi méiglech do an d'Géigend. Mei da gings da laf mer hei iwwer d'Strooss. Hei lanschter da vun do ja dach mir wetten du schon en de Wee fannen. Mé go bei Helios One an sech. Ich hoffe du hast na net nach ëmmer den komischen äh, Bug do, dass ech rëm bei der beim Gibson Schrottplatz rauskommen. Jo an dann äh, gi mer mol op Abenteuer hei. Putain, wat ass haut lass hei? Ass hei ass iergendeng faul gell? Dat leeft vill ze gutt gell? Gëff mer däin Helm! Gëff du mir däin Helm! Ech hat och keng Loscht se der ëmzebréngen, dat muss och net sinn. Wéi ass eigentlech mäi Gewiicht am Moment? Géigenstänn. Am Fong misst jo déi Läichen nach hei leien, nee? Oder verschwannen déi no enger Zäit? Ech mengen déi verschwannen no enger Zäit. Ma mir lafe mol hei der Strooss an da misste mer do hannen op déi Haaptstrooss kommen. An da si mer mol hei de Lone Wanderer. A vläicht begéine mer nach e puer Geforen ënnerwee. Ech weess och elo net, ob eis Level elo of, ob, ob d'Géigner mat eis levelen oder ob mir elo zum Beispill am Ufank wierklech déi hunn, déi wou bei eis passen a wa mer an iergend en anere Beräich ginn, dass mer da gehiellos frecken. Dat weess ech elo net. Op jidde Fall hunn ech mer geduet, et ass mol besser wéi déi ganz Zäit ëmmer nëmme Quests ze man. Da kann ech a bëssen niewebäi la lab lab laberen. Ja, du war e klengen Hänkeren. Oh mein Gott, lief ze ze lief. Okay, ech ech muss gëtt schwätze gell. Ech si lo net vill méi fit. Ah, do hannen ass déi Tankstell, wou mer d'lescht Kéier gesinn hunn. Also d'Spill ass... Ah, putain, dee Radio do, gell. Mee et sa... Dat nervt mech, sa widderhëlt sech ëmmer vu vir, gell. Dat leeft net weider, dat ass e bësse kacke. Radio New Vegas, Mojave Music Radio. Mee mer lafen mol d'Musek aus. Da ka mer och mol...

Dann hei. Oh. Wie das nochmal gehe ich nach. Da, ich muss mal Gewirr von, also das wäre viel mehr praktisch. 10 mm Patrone, matt der Mutter. Da kann man flicken, Kronkorken, Metallrüstung. Oh, by the way, Bases. Nee, die Rüstung da können sie sich gepflegt, sonst sich hier stechen, die will ich nicht. Maschinenpistole.

Dann haben wir die mal heute. Dafür müssen nach Gegner sind irgendwo. Wo die sind, aus der. Äh, ein Blähfliege. Oh, da haben wir ihn zerkillen.

Hei de Peter, wat sinn dat fir komesch Geräischer am Hannergrond? Hei hat mer dann d'Tankstelle Eldorado entdeckt. Ech hunn Eldorado fonnt, déi Stadt aus Gold an hei gesäit et aus wéi wann hei Gold géing leien. Du mer hei Gumdrops.

Gewäerschrank Ui ui Krut an What the hell Hunn ech alles geholl Ah ech hunn alles geholl Ok Krut an 4 a eent Schaden Mécht se net vill Schued ge A woumatter kënne mer dee flécken Dee kënne mer mat näischt flécken Kucken mer ons dat Gewier emol un Oh leck meng Stëmm déi verabschiedet sech och scho fir haut erëm. Ähm, mir ginn do an déi Richtung vun eisem Pfeil. Mir kommen net vun eisem Recht. Ach, bitte, ach, nee, nëmme siwe Schoss, geil. Ich brauch unbedingt een, der wo vill Munition huet. Geh mal rum bei... Ah, mir hunn den Revolver. Den ass, den ass Bases, den ass Bases, den ass net schlecht. Och nëmmen op no Distanz, mee den ass awer wirklich net schlecht. Schrëmgéigner? Der Edy, du kéints jo heiansdo e bësse warten, warnen. Ich hat gehört, ich hätt vun dir esou en... Bethel Park. Wat ass lo fir? Oh, do sinn Ameisen. Ameis 1, Ameis 2. Oh Gott, war dee schlecht. Hallo, Ameise. Pah! Oh, ah, dat war de Roboter. Ech hat Schon die haben uns Ritel mat Laseren erschießen, das, das wäre es ja nach. Oh, bitte. Ich habe jetzt Öschelle verbrannt, ey. Bitte, das ist alles als Leben nie, die, ey. Fuhr das. Feier, äh. Oh, das sind Feierameisen, okay, gut zu wissen. Egal, wir kennen es aber.

Okay, dat ass gutt, Mann. Oh, putain, da hunn se zwar nach e puer déck Féischer, gell? Fuerdes. Boah, der Hond, die kann jo bald nicht verfehlen. Boah, ich fand irgendwie die mega fett am Mäusel zu halen. Mann aus die Klänge. Das ist ein bisschen traurig, gell? Bam! One shot, biatch! Ooh! Komm! Äh. Äh. Looss iech mol Bescheed, du Kallef! Du blöde Roboter, gell!

Da soss eng fett. Und tschüss. Immer schon mal kein Muni. Wir müssen unbedingt irgendwo Muni kaufen, gell? Aber a lot of Muni. Äh, was liebst du was? Schön. Da war die nicht gegen so ekelhaft blinken, gell? Da wäre die schon mal ein Stück besser, gell? Mit die glitzern und blinken, wie wenn sie so abgeölt wären. Wéi esou en e Kal. Déi vu Game of Thrones kennen, déi wësse wat ech mengen. So hei hu mer e futtisse Camion mat engem komesche Cactus niewendrun. Kugelcactus nehmen. Hei fanne ech a sech och Loot. Hey bitch, you're on my territory here. Idi, mat's er fertig. Bitch, mat's er fertig. Ja man, mir hun's er fertig gemacht. Kranke Scheiß. So, äh, hei wird doch auch ein bisschen Loot für mich dran sein. Oh, was geht heute zu singen? Das geht eigentlich zu singen. Okay, hei schenkt den Transport für Motorräder gewiescht ze sinn. Luhut. Luhut. Hei hunn se an der Zäit wahrscheinlech gegrillt. Do hanne läit eng fett Armhuis. Hannen ass ëmmer Helios One. Mir sinn ëmmer kee Stéck weiderkomm, well mer den Ameisen hanter sinn. Mir suergen dofir, dass d'Leit kënne roueg schlofen. Oh! Hei ginn drop vun nei Saachen ze entdecken, wéi ech gesinn, an den dote läit am Fong sou gutt um Wee wéi méiglech. Anfänken däischter ze ginn, dat hunn ech net gär, dowéinst erwaarde mer elo enker genau 12 Stonnen. Warten und wir warten auf den Tag, weil ich den Tag doch so sehr mag. Gott, wou hunn ech dat elo hier geholl?

Nee, wat? Ech mengen, do hale mer ons fir eng aner Kéier. Mir wollte jo awer elo bei Keb McLaren goen. Dat hunn ech jo gesot an dësger bleiwen ech och dobäi. Déi World kënnen mer nach ëmmer eng Kéier en aneren Dag kucke goen. Jo, ech hunn net grad meng Nose eropgezunn, dat war ech net. Do musst Der Iech definitiv veréiert hunn. Ähm, Colt Enf-, ah, nëmme siwe Kugeln, waarde, ech muss mol Munitioun kucken. Ah, do hu, oh, do hu mer nach zéng Kugeln, wow. Wow, also dovun hu mer definitiv méi.

mat 5 Millimeter Schoss schéisst, wat ass dat da fir Bullshit? Scorpio, Söldner, Granatenwerfer, ech géing soen, mir huelen ah du och mir feelt eis Munitioun, dat kann jo net wouer sinn, mir einfach de Colt sou un d'Nues a voll, jetzt hab ich die Schnauze richtig voll hier, lecks mir der all am Arsch Mann, oh dofir ass eng frëndlech Séil. Oh do sinn e puer, dat wëll eng Karawan erëm sinn oder? Jupp, eng Karawane. Déi Karawane zitt. Boulder City. Ah, dat ass dat, wou mer och am Fong sollen higoen. A mer mir elo hei e Standpunkt. Oh, an do brennt e Feierchen. Da gi mer mol dohinner luussen. Ah, bei him kann ech vläicht Muni kafen. Muni, Muni, Muni, Muni. Reisenhändlerin. Hallo? Bitch, kënn mer eppes? Ich würde gerne Ihre Waren sehen. Zeig mir mal deine Waren. Magnum Patrone, ech brauch vill, ech brauch vill. Aachtendresseger Sonderpatrone, 29 Millimeter, 40 Millimeter, ech brauch keng Granatepatrounen, ah Mann! Ah, nimm mal Magnum Kugelen, komm déi do hun mer och nach. Kohlspitz Sonderpatrone, ech weess net ob mer déi brauchen, gell? 10 Millimeter Patrone, ok, hun mer einfach dat wat mer kréien, mir hu jo soss keng. Hun jo soss kee Choix, he? Akzeptieren, jo. Bleiwen ze vläch Hallo. en anert Brauchen Sie was? Sortiment. Ja, gi mer eppes. Klar. Zwee 23er Patrounen. Zéng. Panzerbrechend. Putain. Kann net si, gell? Ech brauch wierklech een, dee wou vill, vill, vill Munitioun huet. Dynamit.

Jackie Zwilling deet vun mir wor Wodka Wodka So looss mech a Rou, Dir hutt dach souwisou näischt Aah verschwend ech meng Zäit mat Äech iwwerhaapt? Dat hei ass schonn eng Uertschaft, gell? Et gëtt esou vill z'entdecken hei, dat ass net méi normal.

Se sinn normalerweise harmlos, solange man keine modernen Technologien in ihrer Nähe verwendet. Ich weiß, wer Sie sind, aber Ihre Pläne interessieren mich nicht. Ich weiß nicht, dass ich Sie erschießen sollte. Okay. Ech géing soen, mir hu mol dat éischt. Intelligenz, dofir hu mer se jo. Na ja, das sollte kein Problem für mich sein. Ich kann mir sowas nicht leisten. Hey, wo geht's für Sie jetzt eigentlich hin? Bon, wou kennt mer Karen? Dat steet awer net hei.

Gudd gespillt Bethesda, Kaka gewinnt. Panzerbüchse, Schalldämpfer, Powerfaust, Free Scooter Barrel, yeah man! Munitioun, Alexander, ech géing soen mir huele mol bei de Wëffen, ech mengen mir huelen ons dee Lever Action Rifle, och wann se relativ deier ass, mee wat mécht méi Schued? 30 a Schued? 37 er Schued, an se kaschten esou vill, an do geet 10 Millimeter Munitioun kënnt elo eranner, ok, ech mengen déi huelen ons sou. Elo muss ech awer als eischt mol kucken hei nach, mir ginn elo mol als eischt bei eis Waffen, da wollt ech mol kucke wéi eng Munitioun ech fir meng Waffen do all gebrauch, 5,56 er, ok.

5 Komma wou mer a huet den däi iwwerhaapt 5 Komma do ass 10 12 Komma iergend eppes 5 Komma do ass et jo an do huet en se och einfach alles wat en huet vun normaler Bëllegmunitioun, Pistol, 5 Meter Patrone. Mä da wësse mer jo ëmmer, wou mer hikommen, wa mer Munitioun brauchen. Sou, mir hunn elo mol zum Beispill Suen ausginn. Dofir maache mer endlech mol eng anstänneg Revolver, zwar e Lever-Action Rifle. Stufenaufstieg! Schusswaffen maache mer op 50. Sou, Sprachraum och op 50, dat ass gutt.

Kaka, das awer net ons, nee. Kettensäge, schade, lang verpackt. Nee, okay, dann ist gut. Dann huet hin näischt fir eis Waff ze modifizéieren. Ah, net Paus drecken, du Jäger. Oh, wat, mis ma hart sonst nicht denn. Ma, da ging es so, an, äh, da mach ich auch für haut fort, an, äh, mir gesehen uns dann nächste Folge, wenn wir uns auf den Weg vorbei kämpfen. Kämpfen wir mal, tschüss!